Ħajja waħda qalb in-nies.
Stedint jingħaqad miegħi għal din l-esperjenza l-Onorevoli Ministru Silvio Xkembri għaliex minn qalbi nixtieq li nagħtu aktar viżibilità u importanza lil dawn l-intrapriżi żgħar illi qegħdin jaħdmu tant biex jippromwovu l-prodott lokali.

Ħa nipprova. Il-ħanina miskina kemm għandha bżonn. Sa dik tkun inħelbet fil-ħodu wkoll, eh? Il-laħwa.
Eh. Mm. Mela mhux hekk għandi. Tenna. Mela, dan għat li nafsu u wkoll it-tam. Eh, all right, okay. Vera, ħafna jibsa, tix nejlek għana, tix tamilla ftit inti, bat forsi. Eħe, u. Oh. Senna, tanti miskina għanda bżon tinħeleb. Okej, mela. 1, 2, 3, li ju, il-ħanila kemm minix tajba. Minn din orrajt u minn din. Ija. Iktar ħirex minn. Ifimni hawnhekk żgur mhux sa nagħmililkom il-flus jiena. Għalkemm tidher ħaġa sempliċi tit-teknika partikolari, eh, jiena mar nexxilix. Imma bejnietna mhux sa naqma' ċajt mal-Ministru. Mela ara ministru hi għax x'issa jgħid, kelli ara kemm kelli x'naħleb, ħlift in-nagħġa, jiena lesta xogħli, issa inti ħa tagħmel il-ġbejniet minn dan. Minn dan għandek xi għandek xi żewġ litri tlieta u x'vera, Lucy, ejja jgħidilhom thank you. Mario kemm żammili tal fija jiena ħlibta. Kulħadd qed jemnek se

U hawnhekk imbagħad il-proċess ta' ġbejniet intom ġerment friski jew anke eh, tagħmlu mhix fil. Ta' filgħodu eh, nagħmlu xi jkollna ordnijiet u nħalli ħal friski u nħalli ta' flasi ovvjament eh, jitla' fil-qarniċ biex jinxef għal tal-bżar ta' ġbejniet bojor. Ministru, inti ġieli provajt tagħmel xi riċetta bih il

Mela issa bħalma nħobbu nagħmlu isna jien u int ħassir it-trademark tagħna di li noqogħdu niklu nduq il-prodotti. Imma ovvjament naf li tittiduqhom anke jien, imma lissa ħani tolbok tajdi fuq il-prodott Malti kemm importanti li nippreservaw dali għandna. Ekku, ekku.
Li jien naħseb mhux importanti biss mill-aspett ekonomiku, ma kemm mill-aspett naħseb tradizzjonali wkoll ta' pajjiżna. Jiġifieri li nara li ovvjament illum il-ġurnata forsi ż-żgħażagħ mhumiex daqshekk għadhom inclined li jidħlu ħa bħala bdiewa u raħħala u għax it-tbatija hija ħafna f'das-settur. Però naħseb tajjeb li anke f'din f'das-settur sar avvanz. Jekk naraw li mhux bilfors forsi l-prodott mill-aspett ta' produzzjoni, imma anke jekk ngħidu l-byproduct tiegħu, jekk qed naraw eżempju daw il-prodotti qed narahom il-mod ta' marketing kif isir, il-mod li napprezzaw iktar kwalità milli l-kwantità, hemmhekk naħseb għandna eh, biex inkunu kompettivi biex niftaħru. Vera. U għalhekk iridu nkomplu ngħinu u nedukaw f'dan is-sens kemm importanti li nixtru lokali, li napprezzaw il-prodott lokali tagħna li forsi ma nistgħux nikkompetu bil-kwantità ma' pajjiżi oħrajn. Eżatt. Li jien xtaqt nistaqsik ukoll fuq il-young farmers, entrepreneurship, naħseb bħala ministru inti dinja xi ħaġa li ħa tippromwovi. Qegħdin jiġu mogħtija l-għajnuna u t-taħriġ li għandhom bżonn u s-sapport ħalli ikunu jistgħu jimxu fiha u jagħżluha bħala karriera. Ara jien ngħid li s-sapport qatt mhu biżżejjed f'din l-industrija. Ġakka tkellimt mal-Ministru tal-Agrikoltura li qed jaħdem ukoll ovvjament fuq dan is-settur Pero fejn illum il-ġurnata li għandek numru ta' opportunitajiet kbar f'setturi oħrajn, hemm riskju li iż-żgħażagħ tagħna mill-probabbiltà jitilqu mill-agrikoltura. U allura rridu naraw li ninkomplu ninċentivaw mod partikolari fejn tidħol it-titjib ħanejdu hekk tal-prodott lokali Malti. U anke fil-fatt sempi kif rajna fil-pandemija ridna nagħtu dak il-messaġġ fejn rajna u apprezzajna li bin-nuqqas tat-turiżmu il-domanda għal prodott lokali sewwa ovvjament naqset. Allura rajna li anke tajna il fuq minn 4 miljun euro b'għajnuna diretta lill-bdiewa u r-raħħala tagħna sabiex huma wkoll ngħinuhom b'mod dirett minħabba d-daqqa li qalajna min-naħa tal-pandemija. U rajtu l-feedback li kien hemm anke minn kien ilu huwa qiegħed fil-mistier, s'intendi, imma forsi għadu mhuwiex qiegħed jagħmel il-by-product, pereżempju, naf x'tip ta' feedback qed jagħmlu u jingħata? Il-feedback hu pożittiv. Jiġifieri jiena kull meta nitkellem mal-bdiewa u r-raħħala, anke l-fatt inti li tgħinu mhux bilfors iħarsu lejn il-kwantità tal-għajnuna, imma li hemm apprezzament u sinjali ta' messaġġi mill-Gvern għall-attività li jagħmlu, dik għal ħafna bdiewa u raħħala hija kollox. Jiġifieri l-bdiewa u r-raħħala huma nies biżlin ħafna u jagħmlu ħafna sagrifiċċji. Jiġifieri ħafna minnhom ikunu wkoll il-familja kollha involuti fl-attività tagħhom u jagħmlu ħafna ħafna sagrifiċċji. U allura naħseb irridu nippremjawhom f'dan is-sens. Is-sakka mill-aspett ta' marketing, mill-aspett ta', ta kif tippromwovi inti l-prodott tiegħek, hemmhekk nistgħu naraw li nkunu iktar ġenerużi fl-għajnuna li nagħtu. Ħafna, u speċjalment anke jekk ikollhom it-tfal tagħhom li forsi ma jkunux imħajrim li jmiddu jdejhom fl-għalqa, imma kapaċi jikkreawlhom website ħa. Jew jimmarkitjaw il-prodott.

Duq il-friska. Mhux vera. U bil-ġbejn it-friski sejra issa ġo forn ormi, għax jekk tiġi ġoħal ormi u ma tmurx daqsxejn ġo forn tixtri ħobża Maltija tkun qed tagħmel dnub kbir. Gordon, all right, ġibnilek il-ġbejniet aħna ħanamlu t-torta. Iva. Daw, trid tagħmlilna t-torta tal-ġbejniet, u x'vera bjom. Aħna ma stajniex niġu ħal ormi ma niġux inżuru forn, u x'vera, x'taħseb Ministru. Il-ħobs ormi, mhux Maltin Il-ħobs ormi. Imma ovvjament bħal naħseb kull eh, intrapriża oħra taraw kif ħadd iżviluppaw il-prodott, jiġifieri mhux li jibqa' biss il-ħobża. Aħna hawnhekk. X'affarijiet oħra
Pjaċevoli, kif naqbad ngħid, bit-tradizzjoni ta' Malta. Mela. Tradizzjoni tal-furnara, biex dik tagħlem ħafna. Issa, issa x'għandna l-aġina, x'għandha speċjali? Mela, dik aġina tal-Malti. Ah, ġifieri tradizzjoni tal-ħobż tal-Maltija.
U bija ħanamlu torta. Bija ħanamlu torta. Ok, fidejkom, mela. Mela,

Mela, mela, mela, mela, mela, għaw minn jikolom tikkuntax. Mela, għu ħat fetom log, kollu da? Kollu ġibiri. Dorsin? Iżelli issa jew nabġu? Bajt, kollha l-erba.
Aħna aħna nmiddu jdejna l-kollox, issa l-Ministru jagħmilha u jiena nduqa. Naqsmu x-xogħol.

Tini ħobża tal-Malti miż-żor. Irida misjura.
Misjura għallek hi. Imma din hi.
Din, misjura, ġemba tajba. Ġemba tajba, ha, għalik u kol. Eh? Proset, mela, it-torta lesta, issa sal. Ħanif un servu naqra, kem tajd li di, ministru, ovvjament, ġoħal ormi kullħat jiġi għal-ħobza tal-Malti, imma jiġu n-nis minn barra ġoħal ormi għal-ħobza tal-Malti. Taħseb li wasal anke żmien li kurraħal bil-prodott tiegħu eh, ikollu naqra niċċali u jagħmel xi ħaġa iktar biex jattira iktar nies jiġu għal prodott lokali tiegħu? Eh, le, jien naħseb anke mill-aspett turistiku, mill-aspett turistiku anke ehm, wara l-pandemija ħana jgħidu hekk naħseb daw l-affarijiet tradizzjonali Maltin għandna għandhom iktar importanza, ġifieri fl-irħula li inti kollok il-ħajja ehm, kif jgħixu persuna minn ġorraħal sabiex ngħidu hekk, hija xi ħaġa li naħseb hija ħadd iktar importanza. Ġifieri U anke fi ħdan id-domestic tourism tagħna stess. Mela. Jien noqgħod ħalluqa Pero kull jum għat nżel ħar ormi biex nixil ħobza. Għax ħal ormi huwa famuż għalek, mela l-għura morru għal ħobza jem. Issa kull riħal li tisib dak il-prodott tiegħu. Il-prodott tipiku tiegħu.
Eżatt, u jagħmel Aħna nistgħu nieħdu biċċa torta, eh? Intilek tistenna. Gordon. Mela, għandu għatu l-Gordon u kolħa. Thank you.
Jina ma dew waqt għax naf li inti tista' tieħu minna kol jum u jille. Fajdan. Eh? Mm. Eh, oh. Fajdan. Għajdi naqra fuq l-ġina, eh? eh? U anka l-ġina, tinduna li miex ġina kif namlu aħna meta namlu t-torta. Tal-ħobs. Proset.
Tajjeb li nibqgħu nożu dawn is-snajja Maltin li rajna llum fil-programm, hekk kif għadna nistgħu nitalmuhom min-nies tal-lokal stess.